Amang'ana amange, eh, I think ase anyotebire amang'ana a Fred ominto, I will not add anything. Egento gioka nkobaboria ng'a aye omotwe one ore omoronge ng'a Matiang'i ache gogosaba ekura aye omogusii? Ng'a Matiang'i ache gogosaba ekura iga amagombo? Gaki gaki. No! Matiang'i tiga tomosibore pi, tokomorora iga iga ebiboko tokomoaka. Ebiboko karuu igaa. Genda boruya, genda botende, genda bogere ochikwe rigichu chikura, tari gusii iga, gusii to me lock. Tiga ntebeke maene, Patrick oserore evideo yane emagete akarora, akabaa kogwana nere gokwana gose namatanga arenge. Magombo, evideo yane naro oche akamanya kogana gokwana. Tiga mbe very honest, because amang'ana aya onsi pi agoteba nayane. Naigure buya sana, ng'a chimpia chia gusii chiiranirie kogocha evideo chiane. Period, nagokire. That is okay. Nagokire. Nagokire sana ekero Patrick Osera akoboria amang'ana ayo ane oira ase abanto. That is good. Omongwana oyo ase abangwana bonsi bare boniga na matiang'i. Nere ogokwana buya igoro ya matiang'i eng'encho esababu toberekete gotwarera matiang'i tomokoboko. Esababu tomerentwe gotenena amaiga ya matiang'i. Patrick ase are ngokwana ribuya. Oyo nomochumba oborabu, nere oru ribu na Ben momanye amioke tochia obogavana, aimogete agasoa ekerogo kere. Patrick Osero, nomongwana omuya, omotoereru, banto bakomoroka rieta ki ribono, Naomi nere bakomoroka bono. Patrick Osero, egento mbwenerete kobatebia neke, abanto baborabu, gweta gweta Nyansiongo, Kijauri, ntebia ngo. Patrick Osero, Ngokorara amagenderero? Onye tari gokora amagenderero, tomotaborore. Ekogera tinkoigwa buya ime yane, ng'a 2027 Patrick Osero oakire usiku ase eng'encho atari gokora amagenderero, kare namatiang'a. Ng'a ogoso oyo, gose bari momanyera nekero eke kere. Patrick Osero, montebi omongwana oria naki, ngokorara amagenderero? Tobabwati oyomo ase oyomo. Ninga ase nigo barigie, na ekero ase nkorigia abajumbe aba bache ase January eye twagamba, twagamba oyomo ase oyomo. Lakini ase bono nigo antebeire Patrick Osero, andigie, enamba yane nere aa, ang'akere esimi, onye ta onye kobwate enamba yaye ntomere, morigie ache igaa, omonko one agokwana buya sana igoro y'amatiang'i. Nagokire sana. Eyio nere enchera. Abachumba baito babarente gokwana igoro y'amatiang'i. Bakwane abagusii ba understand naki tari ekerogo keria giopresident gioka. Intwe okorigia naende amatiang'i ekero areta omogusii amo tonyore chinguru buna abagusii. Abagera basikire tari ase eng'encho bare abange in fact bare two million onye kogete nabange oranyore abagusii tore abange kobabua. Lakini oroche. Ebakogwa amagenderero, epresident ekogenda ase ababani neigwete, gekogera engencho esababu nero yaani chinkuru nchire omogotwara ekero more amo, mogotebia abanto kora eki bakora, chia bagenda, kora iga bakora. Ingosaba abagusii baito gose mwabeta, taiyo rero viongozi buna Patrick Osero ki bagobatebi amang'ana. Lakini onye Patrick Osero toyo okora amagenderero. Ach! Ach! Ach! Ach! Inche mokwana omosomeno, ngonacha motu na magega. Eh? Motu na magega. Yes. Kero omogusii intwe tomomanya iga. Kero togotwara Matiang'i agoteba na omopresident, Tomanye komoakera chikura buna abagusii. Igo tworokire abagusii first ntore amo, second ntosikaine, third ntotakere tabe omonto omuya abaya, fourth Matiang'i kare omonto okodevelop Kenya, omonto okorete egasi, ogo- omokori egasi omuya. Na intwe twachangeire ase esabari yokoreta obonchereri Kenya iga. Gekogera twensi pi tokora number one bono iga, otoire roche. Monto are gontebi ng'a eloan yachire, Ruto osabire eloan yokoacha chinyomba. Monto ore gontebi, tindi sure gose nekemanyereria lakini ebinto ebi mbire oo. Eloan eyio ekero yasabirwe, inyora ng'a ne chibesa nchire ochi kona chi korwa ase abafanyikazi b'eserekari na aba private inda industry ng'a chibe chi chikorokwa ng'a housing levy, chigochi koacha chinyomba. Bono echi chiasabu chiaga chinyomba. ne inche chiarusia ase abananchi chiagacha chinyomba. Bono rende inche riria chikwagacha chinyomba, echinde engaye chigochia, nyomba engaye chire buna gusii iga are bono monkore chinyomba nchireo ase abanto toganetie affordable housing gusii. Buna bono gose itwe iga are, tonyore chi affordable housing, abanto barwe oo ebinyoro ime, bache ase affordable housing, egere ama emegunda eria etumeke gokora oboremi. Oboremi obwo, tobwate tokore ki? tonyore endagera, togese endagera korwa iga toragere kabisa, buna intwe nare tokoragera buya bokima, tin- tosimeke chibando eh, tosimeke chibando. Igo bono, egento togoteba in simple terms, William Ruto ere yaya yaya ki? Inche aro, Matiang'i nateba bono iga omojoiniri, akorenda bieka, bieka. Kai! Rieka! Matiang'i amochwenie nkogende ase maraga, nere alternative tobwate onde onde taiyo. Ncharo tinkobwatia matiang'i. Kai! Gekogera teko tiambate ebistory. Omwana oyomo iga aria Maseno University, riria amang'ana e maandamano ya Raila aria amatang'ani arenge, naye akabere, omoni omogusia arasitulise asengete gekoba. agacha agatindekwa aria Nyamira. Amatanga ayio anyang'inyo ng'a naachete na simbarati. Oyo nere omonto biekorasetwe engaki eyio iga abwo Kisumu, orenge amaandamano. Omwana orenge Tadia Maseno University, nimomanyete? Omosani sana. Omwana oyio ekero araswa. Agachaka tinde kogusii, niboretie amaswali sana, amaswali amakong'u, mpaka omonto araswe, ekero agoteba eke ngeria kiya. Alafu mwakoimoka gocha gontebia ng'a two term ase eng'encho aye obwate chibesa, ase eng'encho aye kwagacherwe elami, elami eywo orakoa ng'a ogotara igoro. Ning'o okonyetumia? Kai! No way! Inche aro bono iga ngoteba ekemanyererio, egento kia muhimu, Ruto kwanza aragenda ka, erabe buya mono gakogenda ka, Matiang'i akore ki? Aire ekerore keria. Tari ase eng'encho are omogusii, yaya toigwanane boigo, ase eng'encho tokorigire bonsi pi, Matiang'i nere biekorokia ng'a nabo akore egasi. Tiga totebane ekemanera buna abagusii, bakagera ntobwate maraga, togatwara amatiangi. Ase ki toberete ase matiangi? Ase ki inche mberete ase matiangi? Marago na omuya, omogaka bwe ekanisa atari kong'ainereria, na omongwana omuya are oberete chief justice, na omokong'u are, lakini ase ki toberete ase matiangi? Ase ki toberete ase matiangi? Ase eng'encho natoragetie nabo agokora egasi. Maraga eye nakorete egasi egasi yaye, lakini bado corruption inche yarengeo ase judiciary. Echio bagototebia achia gofight nde arenge ase judiciary. Mh, korende Kenya iga ati ambatebi iga, pesa nchiri koibwa ase presidency yoka, ichi koibwa mpaka nsaa, chisystem chire spoilt. Omonto oraimoke afixie esystem eyemo ase eyemo. matiang'i. Naende tiambatia ebiga, buna matiang'i riria yarakoire obopresident na paa! Onye takong'a gasi, inche ngosoe opposition. Riria nasoire opposition, make sure ng'oretera abagusii amagenderero. Gakong'a egasi, nkomokia amagenderero ndete gusii, ase nkomoikera, nkomotebi mweshimiwa, gusii ntoganyeti amache chinka chiaito, ebinyoro bionsi pi amache, abaibori nabio nkoreta, inse nkoba egavana Nyamira that is what I'll bring there. That is what I'll bring there. Hmm? Abanto mbare onyora bakong'akera chisimi riria ngwaka chivideo. Abanto nabaya, abanto mbang'anche lakini mbuya gwaka chisimi. Nsumbue, nsumbue. Habari nero mbwate engiya. Ase evideo ngochia gokora mambia, nkobande habari eyio engiya. Engiya kabisa igoro y'amatiang'i, igoro y'amatiang'i. Mbuya mono sana bari mokorora evideo yane subscribe enamba yane nera ng'akera chisimi bari mogosapoti echannel mokoboa ngoteba ndabagusie naki omwaka oyomo naboke korwa ase iga agantebia mokwa breakfast eywo paa ng'a nakwanire buya nkaigwa buya sana nkaigwa buya kianda gia ikomi nkamanya ng'a omogaka oyo tang'eti ase eng'encho andoche ng'a nomotakare yaya ase eng'encho anche egento nakora ki nakwana nkaigwa buya sana. Bono gekong'a omoyo ng'a tiga nkwane, na tantomera kende, egento eki ngokwana nekiakere as'omogusii.